Hi, Blwyddyn Pedwar, dyma eich cyflwyniad ar gyfer Tasg Dau, Mathemateg, Wythnos Dau, i wneud gyda amser. Mae'r taflenni yn edrych fel hyn. Sylwch ar y wahanol lliwiau, mae gwyrdd, mae oren ac mae coch. Mae, mae'n, mae'n syniad da i chi dechrau ar y coch ac anelu lan at y gwyrdd er mwyn cael y mwyaf ymarfer rydych chi'n gallu. So cyn i chi ddechrau, gawn ni cael bach o gyflwyniad i jyst i atgoffa chi o sut i ddarllen cloc. Cofiwch bod dau bys ar ein cloc. Mae'r un byr Ceir un sy'n fwyaf fyr i wneud gyda'r oriau, ceir awr, a mae'n pwyntio i y rhifau yma. Mae nhw i wneud gyda'r awr yn unig a'r bys byr yn unig. Felly ar hyn o bryd, yr awr yw un, so mae'n cloc digidol, mae'r awr yn dod yn gyntaf, a un ydy'r ateb. Nawr, yr un hir, ydy'r mynedau. Ar hyn o bryd mae'r mynedau, mae'n pwyntio i'r dots fan hyn. Dydy'r un yma ddim i wneud gyda'r rhifau o gwbl. So mae'n pwyntio i'r dots, a chi'n gallu gweld ar y cloc digidol bod nhw'n mynd lan un ar y tro. A mae'n mynd reit rownd, hanner ffordd 30, reit yr holl ffordd rownd i 59. Achos mae 60 munud mewn awr, fel chi'n gwybod. Ond mae'n mynd i 59 a wedyn mae'n mynd nôl i'r ddechrau, i 0, er mwyn mynd dangos yr awr nesaf. So 59 a wedyn 0. Does, mae byth yn mynd i fod 60 mewn fan hyn yn yr unedau. O'n i, os ni'n mynd nôl te, so, y cwestiwn bydd, faint o gloch wyt ti'n gweld ar y cloc? So gyda'r holl anwybyddwch y digidol a nawr, a meddyliwch jyst be, beth ydyn ni'n dweud, pan chi'n gweld cloc, beth, beth chi'n dweud. So pan mae ar y deuddeg, mae'n o'r gloch. Felly mae angen edrych ar yr awr, un, o'r gloch. Os oedd yr mynedau yn hyn ar y chwech, ar y chwech awr, sef 30 munud, dwi'n dangos hwnna eto, mae'n 30 munud, Achos mae 60 munud mae'n awr, mae 30 yn meddwl bod e'n hanner ffordd. Os oedd cloc yn cacen, fo' ni wedi torri fe reit lawr o'r sero lawr i'r 30, byddwch chi wedi gwneud hanner y cloc. Felly fan hyn er meddwl mae'n hanner awr wedi, mae wedi mynd dros yr un, so mae'n hanner awr wedi un. Dydy yr awr ddim wedi cyrraedd y dau eto. So hanner awr wedi un. Os oedd y mynedau fan hyn ar y yr 15, mae wedi mynd 50, 15 munud. Eto meddyliwch am y cacen, os mae wedi cael ei torri mae'n ei hanner, a hanner arall, bydd ganddo chi chwarter y cacen. Hanner, hanner. So mae wedi mynd chwarter ffordd rownd. So mae'n chwarter wedi Mae'n wedi, achos mae wedi mynd dros. Chwarter wedi un. Nawr, os mae'r mae bus muned yn mynd dros, yn mynd heibio'r 30, mae'n meddwl bod yn nawr yn mynd i'r awr nesaf. So mae hwn yn bwysig. Mae wedi mynd yr ochr yma, a mae'n mynd i yr ochr yma. So os mae'r fis hir fan hyn ar 45 munud, mae hwnna yn meddwl mae angen i fe mynd chwarter i'r awr nesaf. So pan mae fan hyn, mae'n chwarter i, a wedyn beth yw'r awr mae'n mynd i? Ydy dau yr awr nesaf. Ond ar y cloc digidol, mae dal yn dangos yr un achos mae'n 45 munud wedi un. Dyw e ddim wedi cyrraedd y dau eto. So, ni yn dweud bod e'n chwarter i dau, ond os ni'n ysgrifennu lawr yr amser, bydd e dal ar yr un a wedyn 45 munud. So, byddwch yn ofalus fanna. Mae'r i's yn gallu bod bach yn tricky. Os ydych chi'n edrych ar y clociau fesul 5, so ar y taflen gwyrdd yn hyn,

un. Ond ar y cloc digidol rydyn ni'n ysgrifennu'r awr yn gyntaf, sef un, a wedyn sawl munud, sef deg. Byddwch yn ofalus yr ochr yma, fel fi'n dweud, ar yr un digidol, dydy'r awr ddim wedi cyrraedd y dau eto, mae dal ar y un. Pan fydd e'n mynd lan fan hyn at y zero, bydd e ar y dau. Ond os mae'n cyn y deuddeg,

achos mae deg munud i fynd, deg munud i dau, achos mae'n mynd i'r awr nesaf. Felly, gyda y rai yma, dwi eisiau chi i ysgrifennu lawr yr amser fel chi'n darllen e. Rydw i wedi rhoi geirfa fan hyn i'ch helpu chi. Mae dim ond angen i chi dewis y geirfa cywir, os mae'n o'r gloch, hanner awr wedi, chwarter wedi neu chwarter i, a rhoi yr awr cywir mewn. Fel fi'n dweud, falus fan hyn pan mae wedi mynd dros y chwech, os mae'n mynd, achos mae'n mynd i'r awr nesaf, a byddwch yn ofalus pa awr mae'n mynd i. Ar yr un yma, does dim llawr o le gyda chi i ysgrifennu'r holl peth, felly fi'n hapus iawn i chi wneud digidol fan hyn, er mwyn i chi dangos i fi bod chi'n gallu dangos mae'n digidol ar ffordd analog, sef y cloc cylch. Yn yr oed digidol ar fan hyn, dwi eisiau i chi ysgrifennu lawr yr amser er mwyn dangos bod chi'n deall sut i ddarllen e. Y rhai yma dros y 30 ydy'r rhai sy'n mynd i fod bach yn trafferth i chi, achos maen nhw'n anodd. Cofiwch bod e'n mynd i'r awr nesaf. a cofiwch bod yn mynd, bydd yr awr, byddwch chi ddim yn ysgrifennu lawr yr un awr bod chi'n gweld. Os mae'n helpu, defnyddiwch clociau ar-lein, mae llwyth ohonyn nhw ar gael. Um, nes i wneud chwilio amdano um, interactive teaching clock, a bydd hwnna, mae, mae llwyth ohonyn nhw ar gael. Um, os, o'i, os ydych chi angen unrhyw help arall, ewch ar Teams a gofynnwch i fi neu Miss Davies. A dyma'r diwedd plant as. Byddai weld chi mewn cyflwyniad yn y dyfodol. Hoi fawr!